to. Jawinjo mawinja, apenji niya, be isenego ji adi? Tim mitimo kata kikawo pala kata beti, mano ok nyis ni inego ng'ato. Mhm. Tim mitimono, in ema ing'eyo kendi. Mhm. Ne ochuno ng'ato. O- Onego chun ng'ato.

On, on Sunday waorade orade Kindu Central. erokamano ahinya kindu central wadhi wadhi kindu central sante sana miluongo ni michel ojijo erokamano ahinya mago joyalo maga kaka sega nyisi ok ginyal tonyo ma ok gimiya Wes magwe kuma bende jiwo chuny openjo ni to isenego ji adi nego ji ok nego ng'ato ok tiende ni kawo ligangla kawo pala kawo bam dhiang' kata bunde ni gogo ng'ato ni eki nego ng'ato Mm-mm, mm-mm, mm-mm. samoro wach moro misewacho mochwo chuny ng'ato osenego ng'ato Ng'at moneko chomo mana kar tho, omiyo ng'ato kik geng'e. Bin in ng'at moseneko gi weche ma samoro misewacho ma po chuny ma chuo chuny. Abiro medo kawo simbe mag joma tindo. Happy Sabbath. Happy day and good news. Happy day. Mano chalo na Washington. Yes. Machiegni osiepa. Erokamano Washington. Yes. Machiegni intie gang'o kawuono? Ok, yago mana mokwongo goyo erokamano. Mhm. Ne oganda duto, oganda jo Nyasaye duto. Mm. Moseyie mondo kang' ko kang' gichung' koda through lemo kata through any e yo machielo. Mhm. kendo amor kabisa bende amor mar gonu erokamano kaka joreli lake victoria kanu kawo thuolo mar mondo mi nubi ukonya kawo mama odiechieng' manyoro kendo en mana lemo mar amen amen mondo mi kinde ka kinde kik an mana utimna kende to unyal timone jomamoko bende erokamano e sabato ma kawuono mm. agombo mondo mi wawache wach moro matin Mhm. mar jehova nyasaye Mm. nikech onyisowa ni malit to nyaka yudwa Mhm. to kata bed ni malit yudowa to ma Jehova Nyasaye dwaro ni wachung' motegno kuome Amen. kwabedo nyithinde adimba Amen. kendo amor gi wach moro mondiki e Biblos Mm. e buk mar tich joote apar gadek Tijoote apar gadek. tich joote apar gadek Wes. Uh, kwang'iyo kitabuno Mhm. to wayudo weche moko ma Jehova Nyasaye mondo mi wan kaka nyithind Nyasaye Mm. wanyal chung' godo motegno kuome. Mhm. Eh, kwang'iyo buk kapok wadonjo e tich joote kanyo, Mhm. e buk mar Joshua Joshua. sura ne mar achiel matindo auchiel wacho ni bed gi chir kendo gi jing'o Mhm. mano Nyasaye wuo gi Joshua ni nitel ni jogagi Mhm. kendo ka gikawo piny mane asingora ni gikweregi ni namigi Mhm. koro kinde ka kinde kata bed ni wakadho malit kata matek Mhm. to jehova nyasaye pod jiwowa mana kaka nojiwo joshua ni mondo obed gi chir kaachiel koda mijing'o Mhm. bende kanya mamor gi wach moro Mhm. mane buk mar jeremia chapter 22 Jeremia 22. Eh, verses 13. Mhm. 22 En verse. gima lit Mhm. manadi kuom ng'at magero ot gorofa e yor miganga Mhm. kendo kamiyo jowetene tiyo kayiem To ok migi misara. to ok omigi msara. Mhm. Gima kela somo wachni ok nikech wach moro, Mhm. but chunya mor ahinya kaneno kendo kasomo wach Nyasaye nikech en emojiwa kinde ka kinde Mhm. bende kata bed ni mama no onindo to pod wan koda chir nikech nyasaye no nosechung' kodwa Mhm. Oh, mos e mos noka Wa- Washington noka simu nochola mochot kanyo ero. Kata kamano wayudo jipo goeko ma bende omiyowa chutho winjo wajiwe to chako ojiwowa. Washington, bedura beda motegno e kinde machalo kod ma